Youtube mirasym kanaly.
Ýurdun gorap ölen halk diridir. Aňyrsam diridir, ahyram diri. Ýurt üçin.

Türkmen ýoly edep-çeper gepleşigimizde Çarymyrat Garahanowyň Türkmeniň gurdy ol Garabatyr atly edebi çeper gürrüňini eşitdirýäs. Türkmen halkynyň kalbynda müdimilik orun tapan keramat eýesi Ak işan atamyz Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häzirki Ýarajy obasynyň ýerinde küren oba bolup oturýan döwürleri günleň bir güni Ertir namazyndan soň ýanyndaky sopularyna ýüzlenýär. Adamlar, o syrygynda oturýan Rahmanguly doganymyzyň döwletli maşgalasynda ogul bäbek dünýä indi. Şoňa baralyň, ene-atasyna ýaşy uzyn bolsun diýeliň. Aişanyň topulary oň yzyny eýerip, o ýere barsalar, dünýä inen bäbek çyrlap aglap ýatanmyş. Aişan atamyz dileg-doga edip, elini ýüzüne sylyp şeýle diýýär, Rahmanguly, tüweleme, gurt tapypsyňyz. Gutly bolsun, berligi bolsun! Ýaşy uzyn bolsun. Işan agaň dileg-dogalaryna şatlanyp duran çagajygyň kakasy hoşallygyny aýdýar. Taňryýalkasyn Işan aga. Belki perişdeler ämin diýsin. Dogmajygymyzyň sesini goýman aglamasam oň gara olja, bezzatja boljagyndan nyşanmyka? Onda Ak işan diýýär. Oglanjyk, Ýetişemde türkmeniň ar-namysyny goraryn diýip aglaýar. Derhal sallançagyň depesinden gylyçdyr galkan atyň. Onsoň ol sesini oýar. Muny eşiden ene-ata ony derrew bitirmek bilen bolup, Ak işan atamyza ýüzlenýärler. Işan aga! Nesip edenden biziň garyp ojagymyzyň gadyrly myhmany bolduňyz. Taňry ýalkasyn. Ine indem perzendimize bir mynasyp adam dakyp beräýseňiz. Olar bäbegi Işan agaň gujagyna berýäler. Ak Işan atamyz bäbegiň kellejigini sypap şeýle diýýär. Tüweleme. Tüweleme. Nesip bolsa bu çaga türkmeniň gurdy bolup, halkymyzyň guwanjy bolar enşalla. Gözden dilden Ýaradanyň özi gorasyn. Goý gurdumyzyň ady Gara bolsun.

Dünýä indi bir garybyň balasy, Aişana ýetdi onuň nalasy. Göýä bir açylan gülüň lälesi, Ine şeýdip dünýä geldi ýaranlar. Köp adamlar gutlamaga bardylar. Edep bilen salam berip girdiler. O çagany Ak işana berdiler. Işan gujagyna aldy ýaranlar. Il namysy üçin doglan o çaga höwesi bar il üçin atlanmaga. Mert ýigit bor diýip Ak işan aga gol göterip Pata akylly ýaranlar. Aişan türkmeniň geçmiş taryhyny kämil bilensoň, şeýle-de bäbegiň garaýagyzja bolandygy üçin oňa Gara diýip at goýupdyr. Gara sözi babatynda taryhyň gatlaryna ser salsak, sözümiz gury bolmaz ýaly käbir maglumatlary aýdan ýagşy. Ýazyjy Osman Öde özüniň Altynjan hatyn atly taryhy kitabynda Gara sözi güýçli, köp manysyndadyr diýip belläp geçýär. Garahanly nesil şalygy dokuz ýüz ýigrimi ikinji, bir müň iki ýüz on birinji milady ýyllar aralygynda höküm sürüpdir. Garahanly türkmenleri garlyk türkmenleridir. Olar onunjy asyryň ortalarynda Merkezi Aziýada yslamy ilkinji bolup kabul edipdirler. Seljuk begleri ilkinji gezek bir müň otuz dokuzynjy ýylyň ýigrimi ýedinji iýulynda Saragsyň günortasynda bolan söweşde iki kelleli bürgüdiň şekili çekilen öz gara baýdaklaryny söweşe çykarypdyrlar. Iki kelleli bürgüt şekilli baýdak. geljegiň umydyndan, beýikliginden habar berýärdi. Agyşan atamyz ine şu alamatlaram nazara alyp, ýagşy niýet bilen bäbege Gara diýip at dakypdy. Garabatyr dünýä inenden, Agyşan atamyzyň patasyny alansoň, çagalykdan ok-ýaýa, gylyçdyr naýza, Okdur tüpeňe, at münmeklige höwesek bolup, türkmeniň goç ýigidine zerur bolan uruş tälimlerini irginsizlik bilen öwrenip ele alypdyr. Kämilleşip at münmekde, ok atmakda taýsyz, gylyç oýnamakda ussat bolup ýetişýär. Iň esasam Gara batyryň gözi içiňden geçip barýan ýiti nazary, arslan ýüregi bar eken. Hemme ýaragy kämil ulanyp ajal bilen ýüzbe-ýüz bolubilýän merdana Watan goragçysy bolýar. Garabatyryň agtygy Gul aga neberelerine berýän gürrüňleriniň birinde şeýle diýipdir. Bir adam Garabatyrdan batyrlygy kimden öwrendiň diýip sowal berende, Garabatyr Towşandan diýipdir. O nähili beýle bolýa? Towşan iň bir gorkak haýwanlaň biri-ä. Onda Gara batyr şeýle diýýä. Bir gün meýdandan gelýäkäm, öňümde ýandagyň kölegesinde ýatan towşany görüp, üç ok atdym. Ýöne olaň birem towşana degmedi. Ajalyň ýetmedik bolsa, Garabatyr bolup atsaňam kär etmejegine gözüm ýetdi. Garabatyr ýaşlykdan pataly batyr bolansoň ir ýetişip il-günüň aladasy bilen boluberýä. Halk bir adalatyň terezisi. Seň ýagşyňam, ýamanyňam derrew ile ýaýylýa. Garabatyr baradaky ýagşy gürrüňler Ahal il-ulsuna ýetýä. Adamlaram agyran-ynjan ýeri bolsa ýuwaş-ýuwaşdan. ondan gara isläp, habarlaryny aýdypdyrlar. Ine, şeýle habarlaň biri. Garabatyr ýörüşden gelýärkä obaň ilersindäki belendiräk ýerde bir ýaşuly oň ýoluna seredip, garaşyp otyrdy. Garabatyr ýaşuly bilen saglygamanlyk soraşyp habaryny alypdyr. Ýaşuly obada durmuşa çykjak bolup ýören gyzyň bukjasynyň ogurlanandygyny habar berýär. Bu işiň gaty gabahat, aýyp zatdygyny aýdyp, ogryny tapyp, naçaryň geljekki durmuşyny kesgitlejek meseledigini nygtap aýdypdyr. Garabatyr ýaşulydan. Kimden güman edýänini soraýar. Ýaşuly orluk bolan öýüň töwereginde aýak yzylaň üstüne kersen düňderip goýandygyny aýdýar. Garabatyr wakaň bolan ýerine baryp kersen düňderilen aýak yzy görüp ýaşula öýüňe gaýdyber, ertire çenli amanat zatlar eýesine gowşurylar diýipdir. Agşam ara Garabatyr türkmen öýüniň daş ýüzünde tärime ýaplanyp birsellem oturypdyr. Öýüň gapdalyndan iki sany daýaw bitenikli pyýada Garabatyry görüp, yzyna dolanyp gitjek bolanda Garabatyr bärden geçiň diýipdir. Garabatyryň sesini eşidenden ýaňky gelýän daýaw pyýadalaň biriniň ýüzi üç ýuwulan ak esgi ýaly bolaýypdyr. Bolýa, diýip, ol Garabatyryň ýanyna gelende, ony saklap, Alan zatlaňňy eýesine elt. Ertire çenli möhlet, diýip, ýerinden turup, öz peýwagtyna gidiberipdir. Ýaňky iki sany daýaw pyýadaň biri ýanyndaky. Saňňyldap duran ogurlyk eden ýoldaşyna Näme şu göwräň bilen çirtmek ýaly oglandan gorkýaň diýýär. O bolsa Garabatyryň gözüne gözüm düşenden ysgynym gaçyp, imanym göçdi diýipdir. Ertire çenli halal zatlar. Hak eýesine-de gowşurylypdyr. Garabatyryň ejesem Aişanyň patasy bilen il-gün üçin oglunyň ata çykanlygyny, ene ýüregi, bütin durky, kalby, köňli bilen kabul edip, elmydama türkmeniň gurduny gollap gelipdir. Her gezek Garabatyr söweşe ugradanyna diňe, Alla kuwwat bersin, Garadagym! Gylyjyň duşmany ötsün, dostuň ötmesin diýip, şo bir endik eden sözlerini gaýtalap, hiç haçan oňa hem gaýgysyny, hem howsalasyny bildirmändir. Ejesiniň bu dilegleri Gara batyra güýç-kuwwat beripdir. Şeýle gaýratly ejesiniň bardygyna guwanyp-begenipdir, buýsanypdyr. Ejesi bilen gürrüňdeş bolanda, sürnüp gelen duşmanyň matlaby barada-da gürrüň edipdirler. Şonda Gara batyr ejesine şeýle diýipdir, Eje, bu gelen duşmanyň ýarag-engamy bijaý bulut. Niýetinem beke tutup gelen. Elimizdäki egri ar gylyjymyz bilen Biz oňa kär edibilemzok. Topy, uzaga atýan ýaragy bizi garşydaşa golaýlaşdyrmaýar. Başa-baş söweşede Aly köpge garşydaşyň gaýraty çatmaýar. Onsoň gala bukulyp, azajygam bolsa günüň gije-gündizine bakman mümkinçilikden peýdalanyp, pursady elden bermän bukdaklap söweş edýäris. Enelogluň arasynda ikiçäk wagtlary durmuş heňňamy babatda-da gürrüňçilikleriň birinde şeýle bolýar. Gara dagym, balam! Senem öýlenäýmel-ä, eje. Ozal aýtdym-a men saňa. Meň Bramana-da ikinji birini şärik edesim gelenok. Şu babatda gürrüň gozgalanda Gara batyr şo bir jogabyny öz käbesine tekrarlap aýdypdyr. Ahyry ejesi Gara batyrdan aýdýan sözleriniň Nämä salgylanyp aýdýanyny dikanlap sorapdyr. Şonda Gara batyr şeýle diýen. Meň janym amanatmy? Amanat. Allaň beren amanady. Men ony eýesine gaýtaryp bermelimi? Bermeli. Häzir ol amanadyň eýesi täk özüm. Islän wagtym ony eýesine tabşyryp bilerin. Öýlensem welin, oň eýesi iki, belki üç-dört bolar. Men her gezek söweşe girjek bolamda aýalym, çagalar ýadyma düşer durar. Amanadymy aýajak borun. Indi düşündiňmi mähriban käbäm? Düşündim welin balam, adam ösmelem, ýörňemelem ahyr gara dagym. Adamyň yzy ýitmese, perzent galsa ýagşy. Eje, görýäň-ä külli türkmeniň yzy ýitjek bolup dur. Weý, sen näme türkmen dälmi? Seň yzyň ýaýramaly dälmi? Eje, düşün-ä, senem her türkmen diňe öz yzynyň aladasyny etse, onda türkmen galjakmy? Onda ähli türkmeniň aladasy saňa galypdyr-da. Hä. Ine şuny bildiň eje. Bildiň. Men il-gün üçin, ýurt üçin öläýmeli. Allaň beren amanadyn geýip tozdurmak maksadym ýok. Gara dagym. Menem seni il üçin dünýä inderdim. Il derdine ýarasaň, eneň üçin şondan zyýada bagt ýokdur.
Youtube Mirasyň kanaly.

Atly söweş enjamlary bilen üpjün ýagdaýda gelýärkäler, meýdanyna ýakmak üçin çöplemedir mal telegini çöpläp ýören, güzeranyny ýykma-ýykylma görüp ýören bir garry enäň üstünden barýarlar. Saglyk-amanlykdan soň Gara batyryň oňa nebsi agyryp ýüzlenipdir. Ene, garry halyňa çöpleme çöplemäge çykypsyň welin, Heý, ogluň, gyzyň, gelniň ýa agtygyň ýokmudy? Etegi çöplemeden doly garry bolsa, özüni nebsi agyrýanyň, gynanýanyň bardygyny ejizläp, aglaberipdir. Bir salym aglap, ýüregi ýeňlänsoň garry ene şeýle diýýär, Wah, meňem hossarlam bardy, oglum. Ýöne adamym bir dert tapynyp, ir dünýäsini täzeledi. Ýalňyz perzendime guwanyp ýördüm. Balam ýetişip goç ýigit bolup, öýümiziň keşgini özi çekýärdi. Menem öýlendirip, agtyk görmegiň arzuw-hyýalyndadym. Wah, dagy arman! Ine, bir günem obamyza duşman nökülip, talap, otlap, ogul-olja, gyz-ýesir edip gitdiler. Iner oglumam özi ýaly goç ýigitler bilen duşmana gaý tuly bermek, Watan goramak üçin çykdy. Ýöne ganymlaň sanynyň aşa köplügi sebäpli per bermän, Ýigitlemizem paýhynlap, galanynam ýesir edip alyp gitdiler. Şoluň içinde meň göz-guwanjym bolan oglumam bardy. Gurby çatanlar-a ýesirlerini satyn aldylar. Meň ýeke dikrarymy ýesirlikden boşatmaga ne malym, ne pulum, ne ygtyýarym bar. Indi bir ýyldanam gowrak wagt boldy. Oglumdan habar-hatyram. Gördüm-bildimem ýok. Garabatyr görgüli enä ýüzlenip şeýle diýýär. Ene jan, sen alada edip gam çekme. Ýüregiňi gysdyrma, giňräk bol. Eger ogluň aýatda diri bolsa, Gudraty güýçli Beýik Biribaryň eradasy bilen enşalla ogluň alyp geler. Hoş gal. Garabatyr öz ýoldaşy bilen garry enäň oglunyň gözlegine çykýar. Atalarymyzyň Soran käbäni tapar diýişleri ýaly Garabatyr ýoldaşy bilen garry enäň ýalňyz perzendiniň haýsy galadadygyny, haýsy hanyň bendisidigini sorag-ideg edip tapypdyrlar. Enäň ogluny ýesir alan han sypaýyçylyk edip, öz aýagy bilen gelen türkmen ýigitlerine hiç zat diýmeýär. Ol Garabatyr bilen ýoldaşynyň öňünde şeýle şert goýýar, Men iki mergenim bilen başa-baş söweşe çykmaly. Olar-a hyrlyly, sizem gylyçly. Öz tapan hilesine bolan begenjini içinde saklajagam bolmaýan han ajy gülümsiräp sözüni dowam etdiripdir. Eger ýeňilseňiz-ä näme, şu ýerde maslygyňyz barlar. Bagtyňyzy işläp ýeňäýseňizem, ýöne mergenleme, saýlamaň saýlamasdyr. Onda näme? Ýesiriňizi alyp bilersiňiz, diýip, içýakgyç gülýär. Ol ynsapsyz han Batyrlyň diri galjagyna birjigem ynanmandyr. Gara batyr şeýle ýowuz şerte razy bolup, ýöne söweş meýdanyna ertir çykmaga idin soraýar. Hanam razylaşýar. Ertesi bellenen wagtda şo ýerde hanyň mergenleri hyrlylaryny dikip, olaň peltesine ot berip uraýarlar. Garabatyr ýoldaşy bilen Emin ak ýalyga bulansoň atlaryny gara görnüm ýerden ýüzin salyp, garşydaşlarynyň üstüne gaýdýarlar. Ýarag oýnaýan adamlar ok atýan ýaragyň haýsynyň näçe aralyga ýetýänine belet bolupdyrlar. Garabatyr dagy atlarynyň başyny bukuda ýatan mergenlere garşy towlap, Çapyk gelişlerine hyrly tüpeňiň ýetäýjek ýerine sähel ýetmän atlarynyň jylawyny çekip, yzyna öwrüpdirler. Mergenlerem atym meýdanyna gelen atlylary nyşana alyp atypdyrlar. Ýöne oňa çenli Gara Batyr dagyň gamyşgulak, uzynaýak ahalteke bedewleri ok ýaly atylyp olary ok atym meýdanyndan alyp çykypdyrlar. Olaň bar ünsi tüpeň sesinde bolupdyr. Tüpeňleň atylanyny eşden batyrlar gaýtadan atlarynyň jylawyny garşydaşlarynyň üstüne öwrüp gylyçlaryn gynyndan çykaryp oýnadyp olaň üstüne at salýarlar, gelşlerinede olaň kellelerini tolaýarlar. Hilesi paşmadyk, ýöne Garabatyr dagylaň batyrlygyna, gaýduwsyzlygyna, iň esasam ugur tapyjylygyna haýran galan han Olaň möhümini bitiripdir. Garry enäň ýesir düşen ogluny berk gögeripdir. Garabatyr ömrüniň soňky demine çenli Watan goragynda öňdäki hatarlarda bolupdyr. Ol halkyň arasynda başy ýaşam bolsa il sylagly orny törde, sylagly-hormatly adamlaň biri bolup, halkam Il öňüne düşýän hanlaram ony hormatlapdyrlar. Garabatyryň çowlugy Atagulowyň Türkmenistan gazetiniň bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylyň birinji aprelindäki sanynda Garabatyryň nesli Garagumda atly makalasynda şeýle diýilýär, Atamyz soňky gezek urşa ugramakçy bolanda, Diňli depäň üstüne çykyp, Bir salym at üstünde obany synlap durupdyr. Aşak düşende ýaşululaň biri ondan, Batyr, hemişe beýle gylygyň ýokdy-la diýip sorapdyr. Garabatyram, Men obamy iň soňky gezek synladym diýipdir. Ine şeýle diýip, ol töweregine üýşen halk bilen hoşlaşyp, atlanypdyr. Duşman goşunynyň bärsinden girip, aňyrsyndan çykyp. Bir meýdan söweşipdir. Şo ýerde-de agyr düşen ýaralardan özünden gidip, atyň boýnuny gujaklapdyr. At, eýesini duşmanyň içinden alyp çykypdyr. Garşydaşlarynyň esgerleri, Gara batyryň jesedini tapjak bolup, gije-gündiz gözläp tapybilmändirler. Şundan üç gün geçenden soň, at Boş gelipdir hem suw içip galadan çykyp ýene gelen tarapyna gidipdir. Adamlar atyň yzyna düşüp gidipdirler. At Garrykäriz diýilýän ýerde eýesiniň başujunda jan beripdir. Türkmeniň gurdy gara batyry bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň ýigrimi sekizinji awgustynda Gökdepäň diňli depesinden on iki kilometr günbatarynda, gadymy Ýedagaç düzlüginde bir müň sekiz ýüz altmyş ikinji ýylda düýbi tutulan Garrykäriz obasynyň ýakynynda depin edilýär. Häzirki wagtda Türkmen Şirowulynyň guburynyň üstünde sekizburçly kümmet hem-de zyýaratçylar üçin ähli amatlyklary bolan desgalar gurlup, O ýere barar ýaly döwrebap ýol çekilipdir. Türkmeniň gerçek oglunyň ahyryýet jaýynyň töweregine baraňda, göýä iň soňky sapar söweşe gidenine Diňlidepä çykyp, ata Watany synlaýşy ýaly, bili gylyçly ahalteke bedew aty bilen buýsançly başyny dik tutup, ýurduny synlaýan keşbi janlanyp, oňa bolan çäksiz hormatyň ýene-de